Әллә дөньяда бер яшәп киткәнмен, һәммәгезне күргәндәй хис итәмен. Хәтта сөю таныш, мең еллар элек синең өчен үлгәнмендер, иркәм, мин. Тыпырчына, тере җаным, учыңда, әллә кайларга очарга очына. Ул мең елдан җирен сагынып кайтса, очрата алмам дип сине борчыла. Гомер узган саен күрәм, начар мин, гаебем беләм, язмыштан кача алмыйм. Бер дивана шагыйрь мин, һөнәр белмәс, Кемнәргә гашыйк булмадым, нахал мин. Без өч малай үстек, без андый эшләрне бик белмәгәнбездер дип уйлыйм һөнәр ягыннан иеннән. Барыбыз да без соннан әй бит филологлар булдык, укытучылар булдык һәм икебез шагыйрь булды. Рәшит Гатауллин һәм Рәдиф Гатауллин, Рәдиф Гаташ. Мин шуны әйтергә уйлыйм, безне китап тәрбияләде. Сугыштан соңгы балачак Авыр, өскә кияргә юк, җолан аяк үсәбез. Тарзанны караганнан соң, безнең авыл урман эчендә, урманда агачтан гына агачка сикерәбез. Башка шундый йогынтылар Әлкилай йогынтысы. Ә китап инде безне башка хыялларга борып җибәрде. Анда әкиятләр дип әйтәсеңме, Том Сойер маҗараларымы, или Гариф Губайның Маякчы кызы, Ялгыз йортта кебек диләреме? Менә нәкъ тормышта малайлар, балалар киләчәктә үскәч үзенең максатына ирешә дигән ни туды бездә, ышаныч туды. Бигрәк тә инде әзрәк малайлык яшенә кергәч, Каверинның ике капитан романын укып мин шундый хыялландым инде. Эзләргә, табарга, Табарга һәм бирешмәскә дигән девизы булган нинең, Сталин Григорьевның. Шуның шикелле мин дә э, бит көрәшергә, эзләргә, табарга һәм бирешмәскә дигән девизны һәрвакыт үземә алган шикелле булдым яшь вакытында. Ничек барып чыккандыр хәзер бу яшьтә инде. Менә шундый романнар, китаплар миңа бик зур йогынты. Барыннан да берәк Чарльз Диккенсның инглиз язучысы Дэвид Копперфилд дигән автобиографик романы нык тәэсир итте. Анда да җәтим малай, икенче романы Оливер Твист, анда да җәтим малай тормыш турында, язмыш турында. Шул менә әйбит төрле сынаулар аша, тормышның бик каты шикелтләре аша узып, соңыннан кеше була, ә инде Дэвид Копперфилд зур язучы була. Шул образ мине бик хыялландыра, хәзер иде. Шуңа күрә мин әйбит Мин дә менә шушындый ни кимдер булырмын, Ходай кушып дигән уй белән ни белән үстем. Мин мәктәптә укыганда математиклардан ниләрдән мин укый алмый дирим, яхшы укымый дирим, чөнки күзлекле кеше булгач партадан беренче партада утырмасаң күрелмәгән, аңлашылмаган ул миңа иде яшьтән үк. Ә инде э, гуманитар фәннәр, тарихтан, рус әдәбияты, рус теле мин беренче мәктәптә. Июль ае иде, бик матур көннәр, ниләр. Пароход белән килдем мин, өч тәүлек килә ул теге, нидә, дүртенче тәүлек нидә, иртә белән килә. Бер заман Казан күренә, Сөембикә манаралары, Кремльләре белән, башкалары белән. Дәк Тукайның теге пароходта дигән шикелле, әйтәдер иртәнге намазга бик матур моңлы азан дигән э, ни шикелле, и Казан, моңлы Казан, дәртле Казан, шул Тукайның шигырен кабатлап, Нигә басып тордым палубага төшкәнче. Һәм дебаркадерга пристаньга туктап ниткәч, карасам, минем Уфада мин яны экзамен алган, әй бит, мине укырга кергә булышкан, үзе язучы, ни, Хасян Сарьян басып тора. Әйтәм, Хасян абый, сез түгелме соң бу Сарьян абый? Син каян килеп чыктың? Әйтәм, Казан кергә күрдем. Әйдә, минем белән ди. Аның хатыны һәм ние балалар Минем белән палубада килгән икән Уфадан. Ул көче бетмәгән икән Уфадан Казанга. Шулай итеп, ул мине алып кайтып китте, үзе белән бергә Заря гостиницасына, Вишневскига. Нигә моны сөйлим мин? Шунда кундым мин беренче төнемне, аннан соң э, паркны карарга чыгып киттем, Токташ каберен карарга бардым, иң беренче эш итеп. Һәм шунысы хәзер менә язмыш шулай бәйләнгән ул. Мин хәзер Вишневский урамында тора яшим менә нигә. квартирада бар инде. Ләкин менә шул университет Казандагы, андагы безнең мөхит, әйбит, әдәбият түгәрәге, анда безнең анда Ибраһим ага Нуруллин, әйбит, Хатип Усман үзе кафедра мөдире, үзе әдәбиятның гашыйгы, яндырып такташларны сөйлидри лекцияләрдә. Һәм такташны Шиллерлар белән, Хайнелар белән бергә чагыштырып сөйли торган инде. Әйе. Аннан соң Сибгат хакимның юбилее булды ул вакытта, 50 яше. Һәм без университетта шул кичәсен үткәрдек. Һәм беренче мәртәбә мин шигырь сөйләдем анда, әйбит, Сибгат хакимгә багышланган шигырьне башлап. Ул шуны хәтерләп калган икән Сибгат әнигә. Соңыннан берничә еллар узгач, Казан утларында чыккач, очрашкач, мин сине теге вакыттан ук беләм дип әйтеп, миңа гел каерга булды инде, ди дә. Шулай итеп мин Казанга яшь шагыйрь булып кереп, танылып киттем студентлар арасында. Әнкәй бит инде минем инде элекке заман кеше, 9 елгы әй бит ул инде гарәпчә язуын да таный торган тегән иде, имлясында гарәп инде хәрефендәге. Әй бит алар латин белән укыган иде, өйрәнгәннәр инде әзрәк мәктәптә шунда. Һәм э, теге урысны бу кергәч, урыс язуын да инде э, яңа инде әзрәк белә ди. Ну, аларның үзе дә, аның апасы да, гаиләсе дә башка да әдәбиятка изге итеп карау, әй бит Шигырь булсын, Тукайлар булсын, алар өчен изге иде инде, ни иде. Шуңа күрә минем язганны, минем нини, мин кайткач, әлбәттә, яңа әйберләрне аңа укыйдырыйм, нитәдерим. Һәм бер- шул теге, бигрәк тә соңгы курсларда каникулга кайткач, төн буе җокламыйча, нигә җокламыйсың, нигә уйныйсың, дип алам. Менә бит, ә- әнкәй, яңа шигырь туа, ди, фәлән ди инде. Шуңа бик гаҗәпсенеп, ул ничек шигырь туа икән, дип әйтеп, сорау бирә торган иде. Ә бит бер шагыйрьнең Уфадагы Әхмәт Гайсин дигән бик әйбәт шигыре бар әйбит инде. Әйбит. Теге әнкәй дә йоклама иде әйбит минем шултан итеп инде карап ни диде. Мин дә йолдызлар да коясы сүнгәләп төн буена шулай җыр язабыз. Әнкәң белән икәү бергәләп ди. Шуның шикелле менә әнкәй белән дә бергәләп язган шигырьләр булды. Әнкәйгә мөрҗәгать иткән шигырьләр дә ниләр дә. Ул әнкәйләр инде әлбәттә кешенең шагыйрьнең тормышында Иң газиз, иң кадерле әй бит кыллар инде ул. Музыкаларга һәм шигырьләргә дә шулай керә иде ул инде. Хәзер, хәзер юк инде велосипед куәдең, кайда аласың? Ал, гомумән, кирәк булырга мөмкин, менә мин Васильевода яшәгәндә, бакча йортында иде, магазинга фәләнгә барганда кирәк булыр юлбашка дигән шикелле. Әйе. Аккош көлендә кеше велосипед белән йөргәләгән чак булды, теге малайның велосипеды бар иде шикелле, ни иде анда дигән. Улым булмады велосипедта. Ул вакыт бик авыр заманнар иде бит. Мәктәп бетереп укырга киткәндә Уфада итек белән телогрейка безнең якта куфай киләләр инде, шулай киттем, киттем. Бер дә гарьләнмәдем, нитмәдем дигән шикелле. Дигәндә соңыннан инде берничә гонорарларга, ниләргә әй, әй, ниләр киемнәр әзрәк юнәттек, ниттек инде. Ул яклар ничек абылды? Ул вакытта бит яшьлек белән барысы да алда, анда шигырь белән яшисең. Токташка артык мәхәббәт гашыйк булгач, әй бит инде Казанга күчеп килгәч, әй бит минем бер яза торган иптәшләр мин теге Гаташ дигән дип дигән исем бирделәр. Гаташ дигән Токташ шикелле чәчләр озын, шулай ук әй бит инде шигырь укырга яратам. Токташ э, булгач Гаташ табылсын дип мин инде. Шуннан соң конвертларга, ниләргә хатларны язып, гаташ дип яза башладым теге өйгә язган хатларны. Абыем да шигырь яза, аңа да диген. Миңа ияреп, аңар аңа да гаташ дип атай башлаганнар инде Уфа университетында инде. Мин бабайга 38 елы ул Рәшит Гатауллин. Ну ул алай итмәде инде Рәшит Гатауллин. Мин чыгарга тырышып карадым шулай китаптан инде. Дөрес әйтмәделәр, кыйлану була ул, ни була дип теге үзеңне, ни теге ни дә. Шуннан соң бер чыккач инде Рәдиф Гатауллин булгач инде мин уйларга Гатаулла дип үзгәртергә дә, башка итеп дигән шикелле, хәтта Рәдиф дип кенә калдырырга. Хәзер менә теге ни үзгәреш еллары булгач, еллары булгач үзем теләгәнчә чыгардым инде китапларны. Рәдиф Каташ дип Туксан сигезенче елында чыкты ул, булса кирәк, ул беренче мәртәбә ул китап белән. Аннан китте, инде кереп китте. Әйе. Тукай премиясендә Рәис Ваташ буларак алдым, халык шагыйрендә исемендә. Һәм исем дә, әлбәттә, башта ук бер исем булырга тиеш инде ул, әлбәттә. Кайбер кешегә ошамый да исемне үзгәрткәне. Мәсәлән, Мостай Кәрим, әйе бит, андый нәрсә яратмыйдыр ие. Роберт Миңнуллинга багышланган шигырендә Айри хатында әйткән менә син башкалар шикелле Миңнуш фәлән булмадың, Миңнуллин бала булдың. Шуннан көндәлекләрендә язып куйган бер шигырь дә бар икән. Исем алыштырып маташма, бу килешә бара гаташка дип. Әнкәй, җибәр мине сәяхәткә дип башлана бит минем 24 йолдыз һәм 17 диңгез дигән зур шәлкем. Ә бит, 40 чыгып торган. Чинап та ул вакытта 12-дә кеше э, сәяхәткә омтыла башлый, 18-дә чыгып китә, 24-тә кайтып бер кадәр әй бит хисап бирә, ни бирә дә. Рөхсәт итче, күңел йолдызларым күп җыелды. Рөхсәт итче, җир кызына бүләк итеп бирим. Ә йолдызлар күп бит, әнкәй. Сөен. Баш очымда 24 йолдыз дигән шундый шигырем бар иде. Чыннан да сәяхәтләргә чыгылды. Әй бит. Иң башта Франциягә бардым күрер өчен. Чөнки мин дөнья әдәбиятын бик ярата торыйм. Француз әдәбиятын, француз шагыйрьләрен, Бальзакны, Гюйгоны, Мюссе, башкалар, әй бит. Мопасаннар булсын, залялар булсын, башкалар француз әдәбиятын бик яхшы укыдык инде. Стендаль. Шуңа күрә шул чорларның Парижын күрермен дип э, барылган барылган инде ул чорда инде. Шуннан соң Англиягә бардык, анда хатын белән бергә. Әйе, Англиядә ун көн сәяхәт булды, бик әйбәт, бик кызыклы. Анда да бик матур Шотландиядә дә булдык, башка шәһәрләрдә, Лондонның үзендә. Әй бит. Аннан соң Испаниягә бардык. Әй бит. Бу илләрне сайлау да менә шул теге бөек шагыйрьләре булган бер берсе әй бит Байрон или дип, берсе ни дип теге Лорки или дип Испанияны башканы дигән шикелле. Аннан соң инде Төркиягә бардык. Монсында безнең әй бит Татарстаннан бер Уннан артык кеше хатыннарыбыз белән бардык. Һәм төрки халыклардан тагын кешеләр бар иде. Бу инде махсус оештырылган язучыларның ни иде бу сәяхәтнамәсе иде ни иде. Туристик ни программа белән. Аннары дөньялар үзгәрде, һәммә кеше чит илгә капчыкчылар да, ниләр дә чыга башлады әйбит теге. Әйбит һәммә кеше утыра да китә самолетка, башка дигән шикелле кызыгы калмады. Хәзер бик чыгасы килми, нитми. Олыгаеп та кителгәндер, башкадыр дигән шикелле. Укыла инде. Читтән генә теге ул яшь вакытта, ни вакытта әйе. Кай вакытта инде шул сәхнәләрдән илләрдә аңа карап укыйсың, ни укыйсың, ысулын чакта бигрәк тә дигән шикелле. Бик матур тоюларны, хисләрне, э, хатирәләрен уятып җибәрдең әле бу сорау белән, ни белән, действительно. Менә минем альбомда, нидә, илһамчыларыбыз дип, үзебез белән университетта укыган кызларның сурәтен бергә куйганмын мин анда берсендә. Без э, ике ир егет басып торабыз. Һәм ике гүзәл кызыбыз без инде, үзем татар бүлегеннән дигән шикелле. Шуның шикелле илһамчылар һәр җирдә дә булды инде ул. Университетны бетергәч, мин Мөслим районы Уръязмәт авылына бардым. 24 йолдыз һәм 17 диңгез. Ягъни 24 яшьлек кешенең 17 яшьлек книгага мөхәббәте булып чыга инде. Анда язылган шигырьләрдә Әй бит, күлдә ике яз дигән шигырьдә шуны ни, безнең циклда шуны шәлкемдә шуны шундый дигән хисләрдән итте. Шагыйрь ул, әлбәттә, нинди дә булса әйбит, берни дә төбәп кемгәдер язмыйча тора алмый инде ул. Әйе, андый әйберне дә. Аңардан ниндидер гаеп, гөнаһ та эзләргә ярамый. Әйе, шулай итеп, хәзер әле аның шунысы бу яшьтә дә менә язасы килә, шундый инде. Матурлыкка тыныч карамыйча, башка кешенеке Нитти, үзе кыен, үзе бик рәхәт, ахры шулдыр инде мөхәббәт дигән бер шагыйрьтә шундый ярату, ярату халәтен дигән дигән шикелле. Минем бик күп ул шигырьләрдә әле башыма килми тора нәрсәләр теге нәрсә ул мөхәббәт дигән дигән анда. Әйе. Шагыйрьләрдә бик күп бит инде ул. Мөхәббәтсез яшәмәстер бу җир йөзе, дип Гафури дә әйткән, башка да. Кайбер тәнкыйтьчеләр, галимнәр, мәсәлән, мөхәббәт турында язганны, әдәбиятта мөхәббәт темасы күп булганны яратмыйча язалар, диләр тәнкыйтьчеләр. Диләр, ул сәер әйбер, ни дияр дигән шикелле. Чөнки тема түгел бит ул, ул яшәү рәвеше, яшәү тема түгел ул. Ул язмыш, ул бәхет, ул бер караганда. Хәзер тагын мөхәббәт дигәннән әй бит, карыйк берәрне инде. Үрәзмәтне еш уйлыйм ник, Исәкне, үзем укыткан авыллар, Яшь хыялларыма кайтыр исәпме? Чынлык шул, тай ул кайчан да баш бирмәс, Әмма тиргәрләр, үшән, карт ишәкне. Картайгач кеше шул була инде, әйме? Ә инде хатын-кызга, хатын-иягә, әй бит, кызларга, мөхәббәтем, киләчәккә өмет итеп карау, Йөз ел тоташ җир иде ут эчендә, Янды асыл ирләр сугыш мичендә. Дөньяны сөйрәп барды кем? Хатын-кыз. Әле дә шулай язам белгән өчен дә. Менә хатын-кызлар мәхәббәтен. Һәм нәрсә әнкәйләргә? Үстерде, кеше итәргә иреште. Иң әүвәл Без әнкәйләргә бурычлы. Сугыш чоры буыны сау, 41 нчеләр, сау. Көч алдык. Үлән сутыннан. Җир үзе булышты. Менә безне үстерде. Без бик рухлыбыз. Яшибез. Әйдә, рәхим ит, 80-ем. Ходай кушса, алга атлау исәбем. Картлык татансы каләмгә. Күрсә идем яшь илһамчынсын алдагы дистәмнең. Тугызынчы дистәгә сезнең белән, яшьләр белән барыйк, бергә укучыларым булып калыгыз. Ә инде яшьтәге киләчәк буыннар укырмы, юкмы, белмибез. Хәсән Туфан шулай язган бит тоже, Гомәр Бәширов язган шигырында. Безне шулай киләчәктә укучылар очрарлар микән? Мин тын гына сораулар бирәм. Укучылар очрарлар микән ди. Рәдиф абый, Әү. безнең шундый традицион соравыбыз бар. Менә әйтегез әле, безнең татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсыз?
Татар әдәбиятының киләчәген көчләр ягыннан, талантлар ягыннан бик оптимизмын, бик көчле ниләр бар, яшьләр бар. Лилия Гыйбадуллиннар, башкалар прозадан да шулай, әллә кемнәр бар, әллә ниләр дигән шикелле, бик талантлы. Әй бит. Ләкин мин пигамбәр түгелмен. Әй бит. Русчага күчсәләр дә, руслар белән ярышып, бик кызыклы, бик шәп язучыларыбыз булырга мөмкин, әй бит. Ләкин мин аны бик теләмим. укысыннар, үзебезнеке татар телендә, үз телендә укысыннар иде әле. Чөнки безнең мең еллык әдәбият тарихы бар. Искиткеч байлык бар безнең. Ә бит менә шулар безнең югалмаска тиеш шул э, анда. Бөекләребез бар безнең. Һәм әлбәттә безнең җәлилләр ниләр, әнә шулар дәвам итер дип э, башларын салганнар. Шуңа күрә үзебезләп Әлбәттә, мин сизеп торам, дип торам, менә бүген үк бит русча язырдай кешеләр бар безнең. Русчасын да яхшы беләләр, ни беләләр. Укучылар да шуңа таба бара. Может, бәлки килеп чыгар безгә тагын бер Тукай шикелле, Такташ шикелле бер халыкны уятып җибәрерлек яңадан бер кеше. Заманнар да үзгәр дип ышанам. Шуңа татарча булыр дигән өметем бар инде минем.